Ame ka ye nye nene ƒe amea, si do dzi ɖo akɔ tsi te ɖe ame abe miawo ene nu, eye vɔvɔ̃ meɖoe o? Esia nyemagblɔ able mi o. Mimate xɔe nɛ o. Ɖe mahiã futɔ aɖee wòanye Yeriko? Le kaɖedzi be le dzesi be futɔwo katãe. Ao, negbe ame siwo nelé ɖe nunya ko, ame siwo nye ŋutɔ megbe bena nyemawɔe va se ɖe egbe. Ɖeɖeko, nya ka le edzi la gblɔ be ame siwo. Míegogo ya. Ɖɛledzila gblɔ be habɔbɔa alo mía dometɔ aɖe ƒe alɔ̃ le ɖekakpuiviwo lɔlɔ̃a ƒe klɔmea? Ame sia ame si wɔ nu sia menya ale si ye mevɔ̃ɖi ɖo o, eye meka ɖe edzi bena miawo ya mienyae nyuiɖe. Ke ame si nya sia la ka ye ko wòanye. Nunɔlagã, nya ka le dzi la gblɔ? Nyemese egɔme o. Ɖe le dzi la gblɔ bena Lucifer ƒe srɔ̃wo ŋlɔm be woaƒe hame vi yeye mlɔe na si neku aƒe nya vɔa? Ẽ, eye womegadi la bia hã. Mekpɔe bena meda asi ɖe miaƒe nya dzi. Ẽ, ɖelikɔ, Aƒetɔ, ɖelikɔ mele veve sem fifi la ŋutɔ, eye medo vava ɖe na wò. Xɔ nublanuitɔ bena nu sia dzɔ ɖe dziwò. Xɔlɔ̃nye kple aƒetɔ nye nenye. Va, medi be manya naɖe. Nu ka titu tae em, emegbe si ye le na bena ŋutifafa kple ɖekawɔwɔ trɔ va míawo kple Lucifer ƒe srɔ̃ domea? Woagadi be yewoabia hlɔ̃ ɖo. Etsɔ yi dzia. Ɖeɖeko ŋutɔ le gblɔ na mi be Shakira esrɔ̃ nɔnɔ ye wònye. Azɔ aleke Shakira naɖe ye ŋutɔ be ŋutsuvia ku gbɔ ƒe agbe ɖa ɖo? Alo ɖe nya aɖe li si mele gbɔgblɔm na mi oa? Ɖeɖeko. Mimetelo, enyɔ moya na nye ŋutɔ. Ŋke ganyi srɔ̃li ɖe ƒasi xɔxɔ. Ne dzi la ɖe ŋutɔ la te ɖe via ƒe agbe ɖa. Ɖe dzi le wɔwɔ gbɔlo ta nye nye mekpɔ nusi te maga ɖe srɔ̃ ɖo lo. Em, Aƒetɔ Derikɔ. Manɔ kplo le ŋusẽ ƒe ɣi sia me. Makpɔe mí o, eye ne nye la, Aƒetɔ agblẽ o. Oo, nye ma Derikɔ o. Nye ŋutɔ makpɔ gbɔ bena maɖe woa katã ɖa le anyigba sia dzi. Yi ke na le ƒo nu abe mía dometɔ vavã ɖeka ene. Ɖewemahi nu sia la fiɔ míwo katã nunya. Ne ɖee míetu nane kple wo eye esimee woa dometɔ ɖeka ƒo tome na edzi kea, meka ɖe edzi be le fifi me míake trɔ zu nuvɔ̃vɔ̃ na wo. Nunɔlagã, nya ka le dzi la gblɔ? Miti wa yome, ne woaƒe nunɔla ya nye ŋutɔ makpɔ gbɔ, ale bena magate ŋu wɔ kpeɖenu aɖeke na wo. Nye ŋutɔ ɖeka mawɔe, enye nye vɔ̃ɖi ba si mina dzatatɔ hã, gake nyemele didim bena. Na miewɔa dometɔ aɖeke o. Eya ta ne mate ɖe mia dzi oa, mina ne mava ɖi vinye. Dzo yi nàve ɖi vi wa. Edi ke nenye be le nu sia katã megbe míeva doe dzesii bena wòe nye ame si de megbe nɛa?

Wò ya mègavɔ̃ o, mava. O xɔlɔ̃, nu ka ƒe didim nèle nenema? Enyo ne mídzo le afi ma koa míayi amedzrodzeƒe. Pastɔ, pastɔ, ẽ, nu gbegblẽ dzɔna dzi nɔm ŋutɔ loo. O ya mègavɔ̃ o, ẽ, egbea, tso ɖa metɔ mí ɖa o. Meka ɖe edzi be le ɖu nu nyuiɖe. Enyo, eyi zã ɖe. Nye hã melɔ̃ o. avu. Mègakpɔ gbɔ o. Derrick o. Hmm? Ɖetugbui, ɖe mèkpɔe be game si be yeakua le wɔ nu gbogbo aɖewo na Lucifer vɔ? Medi la gblɔ be srɔ̃wòa le lé dro vevi ɖe ŋutɔ yi ne nàvae lé dzodzo nɛ. Medi be makpe ɖe nu o. Maɖe wò agbe ɖa hafi labe yeawɔe. Teriko tefle tsɛ tsɔe ke meɖe kuku ɛ megawu mo tefle tsɛ kuku ɖe mele na o gana mɔnukpɔkpɔ ɖeka tefle tsɛ megawu mo le sia evɔ matsɔ mía dometɔ ɖe sia ɖe va de asi nɔ shakira kple ame mamleawo katã megawu mo mawɔ ɖe wo gbedeasiwo dzi tefle tsɛ megawɔ naneke nam o meɖe kuku nɔ na mɔnukpɔkpɔ ɖeka pɛ tefle tsɛ. Ne gbɔgbɔ vɔ̃e le avi fam maa, eŋu ko woate ne wòano hafi ate dzidzɔ. Ame si netsɔna tu le ame nua etu woatsɔ wui ahã. Lisa ku. Shira hã mi megale ekpɔm o. Medze agbagba di Shira gake nyemeke ɖe eŋu le afi aɖeke o. Menyae be eɖo kadede kple amewo abloti eye wòyina woa gbɔ le edzi be yeayi afi aɖe si ye Derrick ko make ɖe yim loa? Hɛ! Eya tae medi be wò hã nàwɔ nenema taflatse. Medi be wònesi dzo. Esi dzo, nye koe male se. Elabe magate yi ɖe aʋa sia dzi o. Le sia ta fla tsɛ. Evɔ megbe nyemele afi aɖeke yi ge o. Enye dze nu sia gɔme gbã eya ta meɖo la wɔ aʋa sia kpɔ eƒe nu wu. Linda, medi be nàɖo to nyuiɖe. Ehiã be nàdzudzɔ nu sia. Dzidzɔ to me tritri. Kpɔ ɖa! Lisa ye ma ku. Bu enu kpɔ. Míanɔ ke ma wɔ ŋusẽ dodo ne míawo katã gake nukae dzɔ? Lisa ku. Eɖo habɔbɔ sia me ƒe ame etɔ̃ sɔŋ hafi wɔea le va ge ɖe mía me. Nenye be la tee kura ɖe, nukae la dzɔ ɖe wɔea dzi o? Dɔwɔla gatsɔ ŋutɔ. Xɔlɔ̃ Shira kpɔ nusia kaba eye wòsi dzo. Ele dzidzɔ kpɔm le afi sia afi si wòle ɖaa, eya ta dzem nya ne wò hã nàwɔ numatsutsu si Shira wɔa. Taflatse, Nenye be wò nya medzo le mewò aɖe me ke nya nenye be kpɔtɔ la gbe. Gbeɖeko la te ke ɖe enu le afi sia afi si wòlia? Ŋm. Shira meku o. Ekpɔtɔ la gbe. Elabe mi le kame nɔ. Nenye be ɖe wòkua, manya, ŋutɔ hã lanya. Yata meku o. Enyo gblɔe na em. Afika ye le be madzo sii? Eye em. Ewu ŋutɔ ya ɖe, ɖe wo ame dzasi akplɔ ɖo wa? Ao, manɔ afi sia, elabe nye kple Derigoa, em, e, kadede aɖe le mía dome. Ne medzoa, afi sia afi si meya, Derigo la nyae ava. Ele nye koe, gake xɔ dzinye se. Mate ŋu yɔ eyi ame ka ɖe edzi? Ya ta taflatse se nya si gblɔm melea? Medi be nàsi dzo. She, Shekira, menyae be nàle se na tame, gake. Meta me sese ƒe ɣi enye si ya o. Ta fla tse kplɔm ɖo va mi si dzo Yeriko la ŋu o. Ka ɖe dzinye mele nye ŋgɔ o. Mate ŋui o. Le sia. Manɔ afi sia va se ɖe esime la gbɔ va.

Aƒetɔ la nenɔ anyi kple wò. Nu ka wònye? Ne menyɔ le wò nuƒuƒlu aɖe fifi la, makpɔe asi venɔla ku zi ɖeka. Matrɔ zu wò nuwuwua. Nye nuwuwu mate nɔ wò alɔ me o, ke boŋ hã wò ŋutɔ wò nuwuwue le wò alɔ me. Afɔɖeɖe si laga wɔa, yi la ɖo kpe le dzinɔ. Hiã ka le dzi la gblɔ? Ame kae dɔ, eye nu ka wònye dzi nèle? Yesu Kristo. Nu ka wònye? Yohanes ƒe Evangelioa eta wo xlexlẽme ewo. Ebe meva bena miakpɔ agbe eye miakpɔe le agbɔsɔsɔ me. Wò ŋutɔ le susui bena metsɔna ɖeke le eme na wò gake etsɔna ɖe le eme na wò. Le susui be mekpɔna ye ta o gake ekpɔna ta o. Eye nu sia tae le va wɔ ɖeka kple viviti ƒe dɔlawo. Miyi edzi le nu kple le amewo nu.

Evɔ dze klo ne mado gbe ɖa ɖe tawò. Ɖee le trɔxɔ Yesu abe wò ɖela kple xɔla ene va wò agbea mea? Eye mexɔe va da le xɔ Yesu Kristoa? Azɔ ʋu wò nuvɔwo me. Nuvovoe nye sia, Fada. Mewu ame sɔgbɔ. Ŋutsu si meɖe elabena metsri eƒe nya gbɔ. Mewui elabena ye tutum de nu sia me. Megazãna nye ŋutilã. Mezãna nye nyɔnyenyea. Egblɔna Mawu ƒe ame sia mi nɔ dome. Mɔm de keke ɖe sɔm siwo medze o. Eya ta meɖe kpekpe mi tse keŋ tafla tse. Kpɔ nublanui na ha. Mawu ƒe Nya gblɔ na mí bena ame si Dziƒoʋĩtɔ la ɖe ga ekpɔna katutu tsɔ yina mavɔ. Nya si donɔ le ŋdi sia eme. Azɔ si le ŋuwò nuvɔ̃ me eye le xɔese be ele gbesɔsɔ atsɔ ke wò eye wòaklɔ ɖa le nuwòa? Mado gbe ɖa ɖe tawò. Le Mawu Tɔ la kple Vi la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔ la ƒe ŋkɔ mea? Ɛɛ. Viviti me ŋusẽ ɖe sia ɖe si le mewòa dome negblẽ tsi lae le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖeɖekpɔkpɔ nenye tɔwò. Amen. Le Tɔ la kple Vi la kpakple. Gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe ŋkɔ me. Evɔ tso. Tso. Zion ƒe ɖetugbevi, Mawu meŋlɔ be o. Eye esi meŋlɔ be wò ta yewɔe bena wò tɔm ɖo ɖa o, nye hã mele wò dim le afisiafia eteƒe didi. Ah, amen, akpenɔ kaka. Eme la nyo nɔ vinye. Amen. Le kpɔ ga sia, tɔwò ye wònye. Akpe na wò Yesu Kristo. Zã ga sia ŋlɔ be ʋu nyakpɔwoa. Esiwo le wò aƒea me ŋutɔ hã ŋlɔ be wo. Wò aƒe nyakpɔwoa ŋlɔ be woa katã. To ga si le alɔmenɔwò ya dzia, Mawu la na lakpɔtia trɔ zu kesinɔtɔ gã aɖe. Laɖo kesinɔnu tsɔ wu nu mɔ si wòkpɔ wò ŋutɔ le le bena wonye kesinɔnu na ye le fifimea.

Eɔe, medi be mawua eteƒe didi, gake wò ŋutɔ le kpɔe be yenye ta nyuitɔ. Egbea mawu wo o, eye wò hã lanya ale si wokuna ɖo ya. Nye ku mele wò alɔme o, Derrick o. Derrick o, Derrick o, nɔ te, dzudzɔm sia.

Ah, ah, edzike, edzike, ah, edzike maɖo akɔ, ah, edzike trɔ ye ɖokui, ah, eye wòzɔ nye nɔnɔme me yi míaƒe ɖekakpuivia gbɔ. Ah, ah, eye esi wòyi míaƒe ɖekakpuivia gbɔa, Eya susui bena yenɔ lɔlɔ̃ heyi kpɔ ɣemaɣi ɣie dzi ke wu mía via. Edzi ke, ke be wònye ame si newu vinya nema. Nu ɖeka si nana dzidzɔkpɔkpɔa le ɖe ɖa. Edzi ke Mawu wò koe. Matsɔ kaba nenem ɔ le ɖo la ku koe hã. o tɔgbuinyewo meɖe kuku ne mi ekpɔtɔ ame ɖeka pɛ va gbema ɖe ɖa ne miwɔ nyametsotso be na yewo la kplɔ dzo ɖa le Anyigba sia dzia melɔ̃, gake taflatse meɖe kuku, mina ne mawu nye futɔa, ne mase vivi mamlɛa. Em. Vinye. Tɔnye. Amewo gblɔna nya sɔgbɔ ku ɖe nu o. Wobia adzegawɔlae le nye. Adzegawɔla? Ɛɛ. Ao, nyemenye adzegawɔla o. Mesia, alakpae, mevɔ̃ na Mawu. Nye ŋutɔ menyae be le vɔ̃ na Mawu, elabe ele yina tsɔtsi. Ŋutɔ hã le wɔna nunana sɔ gbɔwo le tsɔtsia me. Yema, ŋutsu vɔ̃ mawo aɖe menye, eyata nyemewɔna amega o le sea. Mm.

Ɖotɔn, ɖekakpui vinye, nya siwo gblɔna tso ŋunye le sena nyateƒe wònye. Adzegawɔlae menye. Hei, Tanya! Ɛ̃, gake medi be nànɔ dedinɔnɔ me. Melɔ̃ wò sɔ gbɔ, vinye. Azɔ medi be nàdo ŋugbe ɖe nam. Do ŋugbe nam be yemawɔ nu ɖeka gbeɖe o. Do ŋugbe nam. Medo ŋugbe na bena yemaɖo sekte habubu aɖeke me gbeɖe o. Vinye, naneke mele xexe sia me si le adzie Mawu mate ŋu awɔ na wò le lesi ma. Meɖe kuku na wò, medi bena nànye nuteƒewɔla na Mawu. Ye ma ele be nàka na Mawu dzi, tsɔ wò dzi blibo katã nɛ, ele awɔ nu ɖe sia ɖe na wò. Mawu le agbe, ŋusẽ le esi, eya ta medi be nàsubɔe. Mègatsɔ mɔ bubu aɖeke o, mègatsɔ mɔ si ye nyitɔ metsɔ gbeɖe o. Vinye, Nenye be nyea megabu nyagbe hã, medi be wò ya nàkpɔtɔ anɔ agbe nam. Ẽ, wò ɖekae nye ame si le anɔ tenyeƒe, eya ta lé fɔ ɖe Mawu ŋu ne nàsubɔe kple wò dzi blibo. Mègadzro le gbɔwò ne eva be nyemetrɔ va oa? Ekema ne nàlé be na ɖokuiwò. Melɔ̃ wò sɔ gbɔ, vinye.

Mi ame siwo nedana ɖe ame dzia, eve na mi be woawɔ kple mi nenema. Ɖeɖikɔ. Nuka ƒe fu ɖe ne na vinya? Ɖekakpuivinya meɖo naneke kpakple atsihabɔbɔa o. Menya be medze agɔ le dzi o, gake vinye ya ɖe manyala wònye. Dzudzɔ fuɖeɖe na ɖevia ne nye ŋdi ɖeke o. Nye ya nyemewuna ɖevi fɛ̃ o, wò ŋutɔ wòe. Gake me dzila ɖo ŋku edzi nɔ be ehiã ame ɖeka aɖe ƒe agbe si maɖe ɖa. Eyata viwòa ele nɛ be wòawɔ ɖe toɖoƒo nya si yele gblɔ nɛa dzi. Ne menya o, nya medzodzoe be yeawɔ eƒe akpasa gã. Matso yɔdo me ado go va, eye mawui. Oo, nenema ye. Ɖekakpuivi nya ɖe manyalae wònye. Wu nye ŋutɔ ɖe nye agbe ɖa, vɔa ɖe asi le vinyanu wòatsi agbe. Esia la ganɔ bɔbɔ ɖe akpa. Mawu wò eye matsɔ wò ŋutilã atsɔ na akagãwo woaɖu.

Enye nye ʋɔdri ba, memi na nye futɔwo. Enye nye ʋɔdri ba, memi na nye futɔwo agbligba. Tɔgbuinyewo me dzila do akpe ɖe mi be mina mɔkpɔkpɔ sia.

Ɖe nèle gbɔsɔsɔe awɔ ɖe ŋugbe si nèdo na Mawu be anɔ dɔ wɔm ne ɣesiaɣia dzia? Afi ka to nya ɖe? Ele afi aɖe si ame aɖeke madi be yeanɔ oa? Teƒe aɖe si yɔ fũu kple aɖukliɖoɖo kpakple veviesese ɖeɖea? Bena yeƒe luʋɔa kpɔ dzidzemea? Eya tae wòdi be wòe nàtrɔ dzi me anɔ agbe nyui na Mawu. Azɔa magabia wò ke, Ɖe nèle gbe sɔsɔe asubɔ Mawua? Alo le atia mɔ si dzi etɔwo zɔ va yia? Ẽ, medi la subɔ Mawu, medi la wɔ dɔ nɛ.